kuvhundutsa vanhu vanhu vanovhundukaka zimbabwe shall never be a colony again so blair keep your england let me keep my zimbabwe ndinoti ha vabereki munofara here mhuri yezimbabwe zita rangu ndonzi tinotenda mutswiri zvida vamwe munongondiona pazvivhitivhiti nepamufananidzo aiwa nati nhasi regai ndimbouya timbokurukura tiri pamhepo panapa e, ndichitaura nezvemaererano e, nebasa guru randiri ndichiita iri ramunoona ra ndichiimiteta izwi rababa abhona ndangoti nhasi rega ai timboya timbosangana pamhepo panapa zita rangu ndonzi tinotenda mutswiri ndakazvarwa mugore ra 1991 kudzivara sekwa ndiri wechipiri we, we mumhuri yekumba kwedu primary yangu ndakadzidza kukwadzana kwadzana extension ndobva ndazosimudzira ndichienda kusecondary yangu ndakadzidza kudziva raseka high one ndokuva ndakaitira olevel yangu ikoko svika ndapedza haasi munhu aifara zvemusic ndofunga ndingangoti around 2010 ndakamboti imbei imbei ndo patakatanga infact zvakaitika ndekuti ndakatorota ndiri fom one ndakarota ndichitotaura nevoice rababa bona handichitorota ndichitobuda patv saka sezvinhu zvinhu izvi zvazvo ndakangoti ihope saka nekufamba kwenguva ndakatanga kungotanga kungotaura nevoice rerya handoona vanhu vese vari kungonakidzwa nazvo sa from there ndo pandakatanga kutoti ah, saka zvinhu izvi ndo zvazvitori nai wopedza ndairota dzedzia ndo zvazvairiyo ah, munongoziva chinhu chese zvinhu zvese zvearts industry zvinenge chinhu ndezvechirombe apa zvechingonzi ha ah, zvinhu zvisina ndibasa rese chinzi hasiyana ah, nazvezvi ndezvechirombe zvemagitare nekuti asei asi vakatozoshamisika vachinzwa vakutifambei kwese kwavafamba vari kuona ndiri kutaurwa nezita rangu kutaura nezvaro ya eh, ndakambovaitira vakatofara but eh, sezvinhu zvinesaizozvisati zvanyatsoburitsa picture chaiyo chaiyo vaiona kunge pamwe zvinhu zvinhu zvisina nematuro zvandakazoita ndakambosangana ne pane mumwe producer funga ndi akatanga atanga kuma 2008 anoti chief for you ndaitombo ndaitombo infact ndaitomboimba music ndotoimba sa from there zvatakaita takatizoni ah, since ini ndine voice rababoni ko tikamboisa voice iri pamabeats pa, pa, pa ndikatomboita imwe song ndinoona mchiziva pakapa babona inonzi kuri kunakidza kudenga kana kukanda mabhachi mudenga kandai kandai katonya haiwa tinotenda ndakatanga kunetsa kubva muna 1980 kusvika pari zvino asi ukandipa brokoli haiwa ndoti ndaguta ndakati nayi sauro kudinga kwanzi aiwa ndakunamata amporofitaka ndozvandanzwa achitaura pandabva nendege kudinga kuvhundutsa vanhu vanhu vanovhundukaka aiwa tinotenda ndomboita here musikanzwa yaa ndinaye wandinaye wandoda kuti ndiroore funga gore riri kuteera wandiri kufambidza naye aripo kuri kunakidza kudenga kuri kuspaka kudenga zita rangu ndonzi mamabhona zvekuimba ndoo zvandogona tipe bit kana uchida kundona ndinoimba nejoma kana kuti neshona a zita rangu ndonzi mamabhona zvekuimba ndoo zvandogona ndipe bit kana uchida kundona ndinoimba nejoma kana kuti neshona ah, toita sei nenyika yezimbabwe toita sei nechirwere chekorona toita sei nenyika yezimbabwe toita sei ko nechirwere chekorona kuvhunduka vanhu vanovhunduka ka ah, vanovhunduka ka nga baba bona ranga riri gamba zvatinoziva mhuri yezimbabwe ranga riri gamba guru Ndifunga ndaingonakidzwa nawo pandaiona vachitaura panga pazvivhitivhiti nepamaredhiyo ndo pandakaita inspiration ipapo zvino kubva ipapo pandakaita inspiration iyoyo takazoenda ndakazoenda kwazvimba musi wanga wari musi weburial pakavigwa baba abhona ndakatoenda ikoko ndikasviko tambirwa ndikatonopa speech Baba Abhoni vasati varadzikwa ndofunga vanhu vakwanda izvozvo vafunga havazviziva havo but ndo zvakaitika kumhuri yavamugabe ya ndofunga zvamuri kuona sepanapa ndofunga muri kuona chibage chiri chiri apa ichi Ndofarira zvekurima e, chibage makabheji tifunga ndichakuratidzai kuseri kufunga kune makabheji ariko uchamuona ndo zvimwe zvinhu zvandinoita na ndienda una spare time ndisisiri ndisiri kuarts industry uku zvinova zvinhu zvinoita kuti tiwane income farming farming uh, farming inobhadhara kana ari makuseni Ndinofarira kumukira kumbonoona kugadheni kuti kwakamira sei, ndimboona kuti zvirimwa zvatakaisa kugadheni zvakamira sei, zviri right here. Kana ava masikatiwo ndendakarelaxa hangu ndichimboona hangu mabhaisikopo pazvivhitivhiti kana amanheruwo ndo pandenge ndakumbogaya kuti Ndombonyora nezvechii maererano nemusic nemaererano nemaspeech usually ndozvandinowanzoita izvozvo kana amanheru haa ah, pressure yacho yakaoma sometimes unotombo unosvika time yekutoti ah, hakufambika kuti upinde kana mudhorobha chaimo zvinonetsa since apa unenge wasati watenga kana motokari zvinhu zvinotonetsa zvisingaiti because motikari izvozvo right now hatisati anayo tichiri kutombofamba nemota dzamaneja ndofunga iyo ndo imwe nyaya hombe mutown macho hamutofambiki kuti upinde imomo unenge wakutombotanga wamira maneja kuti mupinde mutown kutofamba netsoka ah, pressure yacho hai inonetsa inenge yakakurisa ah, inini brand iri ndinoda kungoti ndingorangaridza vanhu ndichange ndichingotedza zvaitwa nababho ndachingorangadza kuti vanhu vangogara vachiseka zvavo kusvika ah, pazvinenge zvapera tichingoramba tichiita ndichiraramisirawo mhuri kana ndaroora usually usually ndinowanzo selecta maspeeches aya anonakidza ari catchable anonakidza ari fine

basa rakazosvikopa rikusvika pakukurawo handichafambe ndega sinzi ndandambotaura kuti ndaimbofamba ndega funga ndaakufamba nemurume uyo anonzi gerald nyarambi funga ndiye ari kuekta ari maneja wangu

takatanga tichitomhoresana tichitotanga kutaura tese kutanga kutoziyana tisati tapa basa irori ushamwari wakatombowapo tikambofambidzana tichiwirirana then kusvikawo pandikazotanga kuona kuti art riri pana jabhobho rakatisiyanei zvachose nemaarts mamwe ese andaiona inini am also eh, an artist ndinoita zvekuekta or kukwana mumavideos emaartist and eh, patinenge tichitoekta pacho tinenge tichinatsogadzira content eh, rinofanira kupa image yakanaka uye neexperience and exposure yande ndichiwanawo saka takazotanga kuchiona kuti tinenge tine umwe ushamwari hwatinofanira kuimprova kana tiri pabasa sezvandogara ndichitaura naye teni tiri pabasa kana taatega teni takuita zveushamwari dzimwe dzenguva tichitoita zveushamwari togona kutoona kuti a ah, apa babonaka maigona kugadzirisa ati yakada kudai so mukutamba imomo inini ndakaspecializawo zvakare I'm a medical psychiatric social worker ndinobatsira zvakare maartist anovhiringidzikawo iyewo anotondipusha zvakanyanyisisa kubatsira maartist vamwe vanotora zvinodhaka achindisapotawo maspeech ese mazhinji aanototaura munonzwa achiti pasi nemutoriro pasi nemadrugs zvinhu zvatee ndichizama ku kubatsirana tichiona kuti tine maareas of needs akati wandei najabobo recently pa the inauguration of uh, the president taitotya kutoenda chita ah, saka toita seiko takaenda ku vanhu havazotiunganiri here havazotidini nekuti muchiona art riri pana jabobo riri kuti siyane nemamwe maartist ese pakuti hapana artist achazogona kutedzera voice remunhu waanobva afanana naye zviri zvekuti tiri kuimba maybe taenda kumashows kana aona kuti kuimba kwakunetsa akatanga kutaura vanhu vanotowarairwa vachitofara vachitoramba vachida kunzwa kuendera mberi kwevoice rake kwearts yaanenge achiratidza kuti anogona zvedi Munhu anoteedzera anga ari munhu mukuru kwazvo. Ndosaka muchiona kuti dress code yedu tese inenge yakangoratidza resemblance yemunhu mukuru. Either masecurity guards, formal dressing ndozvega zvatinenge tichiedza kuresembla. Tino munhu ari reserved. Ari reserved kusvika pekutoti akapedza zvaaiita pashow anenge akutoti ngatipinde mota. the next thing ngatiende kune rimwe activity or imwe show achipedza zvanenge atoita akutoti a ah, inini zvekutamba tamba nevanhu akutongomoresana ari kutora mafoto tora mafoto achingopedza otonditi manager handei totofamba zvedu tichitoenda munhu ari very reserved and eh, mukufamba ndoona kuti munhu ane a big heart for the society zvaanenge achiita kueducata mayouth tichitofamba dzimwe dzenguva anogona kuti chinombomira panapa e, usanditora hako video but ndira kuti timbobatsire mastreet kids ari panapa otovapa kana kuti kamari kana chikafu ototaura navo nevoice irori achingovakurudzira ndoona ari munhu ari reserved and munhu ari very determined ya tinotayo kuva kuti fundisa ndomaaitira basa iri ndogona unoziva ndizvozvo chaizvo ndizvozvo chaizvo samaneja waajabhobhu kuti zvinhu zvese zvinge zviri professional zvinoda mumwe munhu anogarira pasi achironga angagona kunge ari ane tarenda but pane umwe munhu anofanira kugara pasi achironga maseries of events mulife yake or mulife yake yeuartist ndakagona kuzama kuona kuti zvii nezvii zvatinogona kuseta ari magoals zvekuti after a certain time toti taachiva here magoals atani takaedza kuseta as maobjectives edu for the year like gore rino tiri kutopusha kuti tibudise album rake raari kuzama kuimba tichienda mumastudios makolabo edha kuenda kune mamwe maartist o kune vamwe vanhu vanotozivikanwa vane mbiri already saka tiri kuzama kugadzira art rekuti rinenge riri something chiri professional muchiona even dress code makaenda pamaphotos ekare emukuru padressing dzega dzega dzatinge tinadzo munogona kutofunga zvakare kutoti asi akagoerwa panhaka here apa munogona kutofunga kuti ndiwe chaivo mukuru nebvudzi ravo iroro but iart yatenge tichitogara pasi tichitoronga kunoti ah, apa tatadza apa tokorekta so so with that in mind ndiona tichiendera mberi and tikuda kuita aim eh, zvinhu zvihombe mulife medu mukandona ndiri panapa ndikanzi ndasvika kana kuzim danso ndokwanisa kutotanga kuimba zvezim danso ndokona kutombomisa voice rababa bone ndakutomboita zvinomecha iko ndingati ndiri universal kunona ndinoimba nejomaa kana kuti neshona ah, toita sei nenyika yezimbabwe toita sei nechirwere chekorona toita sei nenyika yezimbabwe toita here sikazwa toita here toita here itaimudza manje ah. nyaya jeri anondibatsira zvikuru sinofunga takuda kuti toda kubuda kuenda parwendo e, anondibatsira ipapo poshe kozouyawo anondibatsira pamwe nemamwe maadvice kuti pandikukanganisawo anogona kundikorekta kuti haapa ngatidai tichinzwisisana ndikutaura kuti jeri munhu anonzwisisa ende munhu anoremekedza basa chimwe chinhu zvakare chandandoda kuzama kutaura pamukuru uyu ka ane tarendi tarenda hombe ende chinondifadza ndechoti haagariri tarenda rake pasi mukaona izvezvizvi ka e, dzimwe dzenguva ndomurekodha asingatozivi kuti ndiri kumurekodha ndozomubata huro kuti shamari handei kustudio urekodhe song yakati ndatokurekodha usiruziva kuti inobuda iri song pane paaimboteedzera japresa voice rajapresa chandikati ah, kundiani munhu ari kuimba moto andoni ndijabobo ndikati jabobo shamari the next day tiri kuenda kustudio uchitoitedzera song iyoyo yajapreza zvichida unogona kumbozama kumboratidza kuti anogona kuritedzera voice rajapreza even rakofu anotogona kutoimiteta mavoice akatoti wandei itarenda hombe raanaro munogona kumboaratidzawo akandinyepera ane zimba rinohwira ndikazomudungurira achibuda mutangwini akandiyepira ane zimba rinoira ndikazomudungurira achibuda mutangwina tinaye muno no then anogona kutedzera futi kofu even mukutaura akandingogumirepo zvapinda munyama kuti zvibude mawana

ndakangozvikidhaa kuramba ndichikuda aiwa nekuti pasi pazviwamba mashupa ndinomakanya makanya mashanu aiwa uh-uh. mufana siya ende kulela siya usati mava addicted zvakanyanya because chero hiri yavo inosvika pakusashanda hmm. saka the best way munhu kutotika eh, zviite zvakanaka usati mbobvira watanga kumwa because ukatotanga ka rehab inoona wona wanda rehab vaya vari kuenda rehab ka vachingobuda kutanga futi Eh, zvinhu zvaanga zvaaiita mukati mekurarama mukati meupenyu plus munhu uya uya wekuti aisanyara eh, kana akangofunga kuti achinhu anobva achiita eh, kana kuziva futi zvimwe zvezvinhu waingoona kuti komwana uyu indava achibva aita zvimwe zvepfungwa dzake uchakuti kuchii zvinhu zvaingoti utinetsawo makuriro akaita haa zvinhu zvakatotishamisa ndingati achikura tiripo panapa aigona kungoti kuteedzera ndingati pana vamwe amai vari opposite apa vaingotaurawo nezwi rakakora aigona kungoteedzera atingovateedzera akatongoona munhu chete anokwanisa kutoita se kutoteedzera zvaari kutaura uyezve zviri zvekuimba ininiwo pachezvangu ndakakura ndiri muroman catholic ndaiimba ndichiimbisa saka ndakatobvumara pamwe asi kuti mwana ari kutorochi matsimba amwe here because ndaka nditori muimbi kana panditori panapa aiwa hazvo zvakatotifa zvii takazvitambira takatofa ndakatofarawo nazvo kuti ah koinga mwana wangu mwari aita sei amusimudzirawo kumhuri ah, kumhuri kwedu kwaiya kusina aita zvekuimba asi uyo akatondishamisa kuti ndiye azoita zvekuimba izvi ah, ndakazvitambira nemufaro pakutanga ndakambofunga kuti haa pamwe ari kuita zvisina basa asi ndakazotanga kutonzwa mukurumbira nevamwe vake nevamwe vanenge vachiatenda zvaanenge achiita nekuzoonawo mashows aanenge abuda kana mainterview aanenge achiitwa kuma ah, ndinokurudzira kuti arambe achiita basa rake akanangana nebasa chete because basa raanoita iri rekuimba neukomedian rine miyedzo saka ndiye ndichimukurudzirawo kuti iwe nangana nebasa rako rauri kuita Mukomana uyu aiita zvese. Panapa tinorima. Anga achi anga ari hard work. Mugarden tinoita zve horticulture. Kana akaruka muti aende kunotengesa aitengesa. Kutokuziva kuti kana atobuda anouya nemari. Ini ndino welder. Achiri kuchikoro ndaimbovati ah akomana anoda kumbodzidzira mishini anoita. vamwe vake vaigona kuzviramba vachiti haa basa rekuelda handikwanise kuzviti ndinokwadza maziso asi yaigona kuti wopa weekend kana ndisipo waitoona aitoitawo tumaripeya atotambidza mama wake mari totosikoshamisika kwanzi ah, mari yashandwa natinei

mutsago uri paai ndikandisini ndisababho nyaka ndiri original handiite zvekufembera fembera ndinoita zvinhu zviri original plus hamuri kuonaka chiso changu chakafanana babho nyaka 100 percent ya donzo kazhinji ndinenge ndinyanyadzisaya nezvemagariro nezve vana varurama zvamai mhanje vanyanyobatwa nezvemutoriro zvino ini sababa bhona sajabhobho ndinoti aiwa pasi nemutoriro hachidi ndozvatunza ndarara naidzodzo dzinoita makunakuna ekusuta zvinodhaka aiwa ndiri kuti pasi nazvo pasi nemutoriro yamunokuziva Chikumbo chinoremera vari kure yaa kuzvitambira vachine nguva yekuzvitambira asi ndakuono nguva inoi ndakuona vakungoti a ah, tiri kukuonai mufanani tiri kukuonai mumasocial media umu vakuita kunge vakuda kunge vakupembenuka vakuda kuona kunge paane chiitiko chavakuitika ariko zvino asi pekutanga vakanga vasingazvitamba vasingazvitambiri vairamba vakasajarara mwoyo yavo ya ndikangoti chekutanga eh, ndoteerera ndoteerera uh, aling macheso najapreza nasoja love e, nasimon chopa chimbetu music yavo yanga iri music ine message e, yanga isiri music inongoimbwa zvongoti kungoimba zvongoti tangoimbwa but isina message yanga iri music ine message ndo zvandakadira mhanzi vaimbi vandataura nezvawaa zvinhu kana change zvinhu chinge kana zvafamba zvakanaka vabereki vangu haa ndinovatora ndokwanisa kuenda nawo kuvictoria falls ndombonowati vambofara vachinwa vari ikoko asi kana zvazofamba futi handine shuri yangu ndekuti vamboendawo kana kuna kuamerica uko vombonopindawo mahoteri ekuamerica ndodzoka nawo ndoshura yangu Ndinofunga chekutanga chatiri kuchemera zvinji tiri kuchemera sponsorship eh, nevanotibatsirawo kuti basa riende mberi zvingava zvekufambisa pangave pekugara ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuchema nezvazvo ingava kana varipo vangatipewa mastudio ekuti tirekodherere ingava angava maskits edu angava makamera vanokwanisa kutitengera e, vakasununguka kuti bata vachikwanisa kutibatsira vatibatsirawo ndo shuviro yedu kuti basa riende mberi ini pandakazonzwa zita rekuti jaa bhobho rakatombondikatyamadza kuti ari kutaurwa ndiani vamwe vake vachitobvunza kuti ko jaa bhobho ari raiti here ndikati wori kuti jaa bhobho ndiani zvikanzi a omudhara hausi kuziva here mwana wako ndobva ndavhurirwa paningirikiri pafoni so ndobva ndatonzwa ah, ari kutaura nezwi ramugabe ah, ini haa pamwe iclip yamugabe yavakataura kare ndisati ndatozviziva ndakatozozvioneswo ipapo sekuti haa ndokuzotanga kuziva kuti ah, jabhobho Nditino. Aiwa haa ndakafara ndobva haa ndakaseka akazongoona patakasangana kumba ndikati kweiwe ndeipi zvikanzi ndini ndo zvatiri kuita izvozvo e, tiri kusanganisa kuimba neucomedian ndo zvatiri kuita